ناظم سئیں میں اپݨے ہک حوالے نال محبت کوں ݙٹھے جو عجیب الفت دے درس ݙیندیں عجب محبتیں دے حال لکھدیں عجیب الفت دے درس ݙیندیں عجب محبتیں دے حال لکھدیں توں سلکی زلفاں لکھے کہیں دیاں کہیں دے اکھیں غزال لکھدیں کہیں دے چہرے کوں چندر لکھدیں کہیں کوں موریں دی چال لکھدیں توں ونکو ونکی دے ولیں پھیریں دے نال حسن و جمال لکھدیں اے جیندے نقشیں دا نقشہ لیکی کہیں دی بھیݨ ہے کہیں دی دھی ہے ایہا ہے غیرت غیور لوگیں دی توں ݙسا کیا ہے زندگی ہے صورتیں دا سفیر بنتے کیوں سیرتیں تے سوال لیندی تو حسن و حوث تے لکھ قصیدے حصول حوث خیال لیندی بھلا بھلا تو ریا دے راہیں تے عصمتیں کو اچھال لیندی وہ جوان نسلیں کو کر جنونی جوان دھیاں دے حال لیندی جوان نسلیں کو کر جنونی جوان دھیاں دے حال لیندی ابو عبیدہ نہ کوئی خالد نہ کوئی ایوبی نہ کوئی زنگی تیڈے تخیل بنا ڈتے ہن سبھے شرابی سبھے فرنگی او جیڑھی محبت دے سبھے شرابی سبھے فرنگی جیڑھی محبت دے درس ڈیندیں توں ایں محبت نے کیا ڈتا ہے اصول نکھڑے رسول نکھڑے نکھیڑ ایں تاں خدا ڈتا ہے تیں اماں زہرا تے اماں عائشہ دا پاک پردہ بھلا ݙتا ہے تاں نور نسلیں کوں کر نبینا اے کیڑھے رستے تے لا تاں نور نسلیں کوں کر نبینا اے کیڑھے رستے تے لا ݙتا ہے اے تیڈے شعریں دی ہے شرارت شعور آدم کوں بھلدا ویندے جو عصمتیں دا آمین ہا پیا او عصمتیں کوں ودا لٹیندے نہ قصے سیف الملوک دے نہ جوان نسلیں کوں ہیر لکھ ݙے نہ ٻیلے جھنگ دے جھڳا انھیں کوں انھیں کوں سیرت شبیر لکھ ݙے انھیں کوں عظمت دے تاج چھکدن کوئی عظمتیں دی جگیر لکھ ݙے او روم و فارس دے فاتح لوگیں کوں نور نسلیں دا پیر لکھ ݙے روم و فارس دے فاتح لوگیں کوں نور نسلیں دا پیر لکھ ݙے او ٹکار شیشے دے نال پتھر سچائی دے شیشے کوں چور نہ کر پوشاک نسلیں دا ایہ وسبہ حیاء دی سرحد ہے پور ہاں ہاں ہاں واہ واہ واہ واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات نسلیں دا ایہ وسبہ حیاء دی سرحد عبور نہ کر اے ساری کولیں دی ہے دلالی جدھاروں کولے اوہ محبت اے ساری کولیں دی ہے دلالی جدھاروں کولے اوہ محبت شہین سیرت کوں جو بنڑاوے اتھاں ممولے اوہا محبت جیڑھی حیا کوں الہانگ ونجے حوس کوں گولے اوہا محبت نہیں زمانے کوں کوئی ضرورت ردا کوں رولے اوہا محبت او تیڈا جرم ہے تے تو ہیں مجرم حیا دی حوا دا خون کیتی حوس پرستی سکھا نسل کوں معاشرہ بے سکون کیتی تے شعر میڈے محبتیں دے تے منکریں وچ شمار کرنن خلاف میڈے تو دود بدھڑن تے کوڑ جتنے دیوار کرنن اوئے معصوم ذہنیں دے اے پرندے تاں کے تلک دا شکار کرنن مگر اے سوچی میڈے مخالف جیڑھے وی اچ تاں تیار کرنن انہاں محبت دا روپ ڈٹھا جڈاں محبت دے آئینے وچ نظر سے چہرہ تیڈے فرے بے نول حقیقت دے آئینے تیہاں فریضہ جیڑھی محبت تیہاں فریضہ ادا نی کیتا عظیم رشتیں دا پھل تقدس جواب دے کیا دغا نی کیتا تیں اپاں اماں تے بھیݨ بھائی محبتیں کوں توں جدا نی کیتا تیں ہم سفر دے حقوق مارین کیا حق دی تلفی گناہ نی کیتا اوئے حوث پرستی ہے کور سارا تیری محبت دا اے فسانہ اخیر کپڑے دی دھوڑ وانگو چھڑک چھڑے سے تے کوں زمان اخیر کپڑے دی دھوڑ وانگو چھڑک چھڑے سے تے کوں زمانہ امینا ساما ہے کیا محبت جے گال میری قبول ہوئے اول محبت خدا دی سینے دے نال شامل رسول ہووے تے ول صحابہ کرام سارے تے آل بی بی بتول ہووے غریب غربا یتیم اݨپھر تے آدمیت شمول ہووے اے سوچ گھن توں شبیر طاہر ہے اے محبت تیݙی افاقی تے باقی سارا فریب و مکر ہے خود فریبی تے سب چلاکی ہے خود فریبی تے سب چلاکی۔